Reit, wel, mae'n bleser i fi wedi bod fi'n cael cwmni Owain Tudur Jones nawr, neu OTJ falle, rhai sy'n ynafod ei orau. Um, Owain, pa mor neis yw i, i gael bod nôl ar faes yr ysteddfod? O, oh, mae'n wych dydy.
Um, na ddim deu clwydda bod fi yn berson steddfodol yn tyfu fyny. Uh, o'n i'n arfer dod bob hyn a hyn, ond chwarae pel droed oedd ymhethau i. Um, felly yn y blynyddoedd dwytha, Llanrwst 2019, y flwyddyn gyntaf i fi weithio ar raglen heno uh, ac yn ei rhaglenni byw am y tro cyntaf, felly oedd y bach yn scary, ond mae'n braf bod yn ôl. Digon o le yma, digon o bobl, a mae'n mae uh, mae special. Yn gwybod bod chi'n fan pil drôr, wylwch chi'r gêm fawr falle i'r wlad drwy sesa i Loegr. Byddwch chi'n gwylio, Nithwr? Nes i wylio dipyn, yn enwedig tuag at y, y diwedd. Wasta pan mae gêm yn mynd i extra time, dwi'n gobeithio yn penalties. Dwi ddim yn un sydd ddim yn licio cicer smotyn. E, felly, bach yn siomedig, ond dwi'n meddwl oedd y gystadleuaeth yna jyst am gêm y merched yn gyffredinol, faint o bobl oedd yn gwylio a gweld sut mae'r gêm yn tyfu. E, ac yn mynd o nerth i nerth, felly oedd hi'n ffantastig. Ond i wedi bod yn neis gweld cicer smotyn gyda Lloegr ar Almain yeah. eto. Ond um, Fel wedoch chi, dych chi twtsio fyna, pa mor neis yw hwn a pa mor allweddol oedd y gêm na i yng nghyd-destun Cymru, falle ni'n gwybod bod nhw'n chwarae yn erbyn Slovenia ar y chweched o Fedi, pa mor bwysig yw'r gêm na i i dîm y merched Cymru? Wel mae'n gêm enfawr, be, be mae'r gystadleuaeth yn deud wrth y merched, merched Cymru ydy, mae o'n, wel, mae o'n deuthio nhw unwaith eto, fel bod nhw ddim yn gwybod yn barod, mae nhw'n desperate i gyrraedd twrnament, felly dyna di'r cam nesaf iddyn nhw, yr unig beth sydd ar goll, tebyg i'r dynion cyn 2016, Um, felly, os rhywbeth, bydd o wedi gwneud nhw hyd yn oed yn fwy awyddus i, i gael llwyddiant, a dwi'n meddwl bod ni gyd yn disgwyl hynna, a dwi'n siŵr rwan, ar ôl gweld y bencampwriaeth yna, mi fydd yna fwy o bobl yn troi fyny i wylio'r, i wylio'r merched yn chwarae. Ac os yw Cymru yn cael y cyfle i chwarae yn Australia, chi'n meddwl gyle fe yr un fath o effaith a beth ddigwyddodd ar ôl i'r boes chwarae yn Euro 2016? Wel, bendant, dwi'n dwi meddwl bod gêm y merched yn gyffredinol yn rhywbeth sydd yn mynd i dyfu gymaint ac mewn 20 mlynedd fydd, fydd y gêm yn hollol wahanol i be ydy rwan oherwydd mae'r datblygiad o ran gêm y merched sydd yn digwydd ar hyn o bryd yn rhywbeth special iawn um, a, a dwi'n meddwl yn dechnegol mae'r gêm yn, yn ffantastig um, mae'n gêm wahanol i gêm y dynion rhywbeth tebyg i'r tennis os, os lici di um, Ie, llwyddiant, dyna di'r peth nesau dim Cymru, cyrraedd twrnament, edrych ymlaen i wylio hyn yn digwydd. Ac am y bois, Gareth Bale a'n Ramsey Joe Allen, gyda nhw ymgyrch chwych. Yn edrych nôl ar yr ymgyrch na ac yn edrych mlaen at Qatar, sy'n mynd i chi deimlo? Um, dwi wedi rhedeg allan o bethau i ddeud am tîm Cymru i fod yn hollol onest, oherwydd maen nhw wastad jyst yn cael llwyddiant yndi, ond wedyn yn adeiladu ar hynna, felly dyn nhw'n hapus jyst i setlo efo un peth. Maen nhw'n meddwl am i legacy nhw, os, os allai ddefnyddio'r gair yna. Um, a, a mae'r legacy yna'n parhau i fynd yn fwy ac yn fwy. Felly, dim syndod gen i gweld y tîm yn cyrraedd uh, a jyst edrych ymlaen at y gystadleuaeth rwan ac cystadleuaeth arall lle da ni ddim yn hapus, jyst troi fyny a, a cymryd rhan yn y gemau. Da ni yna i, i gystadlu go iawn a symud ymlaen yn y gystadleuaeth. A chi, fel gyda'ch ffrind Malcolm Allen, chi'n gweld chi gynne ar lwyfan y Llanerch. Fydda i, Steph Leonard a Ben Peris fyna dydd Mercher. Unrhyw tips, beth i edrych mlaen ato? No pressure.
I ddechrau, ti newydd alw Malcolm yn ffrind i fi. Dyda ni'n ffrind ni, a go iawn. Um, Ti'n just ar gamra. Na, y gwir ydy, gret gweithio fo Malcs ar y, ar y coridor ansicrwydd. Dwi'n siŵr y fyddech chi'n gret. Uh, dwi'n siŵr bod yna lot o bobl yn edrych ymlaen. Ei, mae pawb yn caru siarad am Bêl Droed, yeah. ydy. Ac i, i ddyfynnu chi ar ar y marc, beth sy'n mynd i ddigwydd os chi'n gweld Ber Peris ar stryd dywyll? da chi'n eisiau cwpl, boys. Be fydd yn digwydd ar y stryd dywyll yna, de? Sa neb yn cael gwybod. Yn aros ar y stryd.
Mae'n trwbl.
Owain, diolch y galon am eich amser.
Dim problem.